Барыбызны да бу олы бәйрәмебез белән котлыйм. Чынлап та, безнең өчен бу бәйрәм. Кемдер тыела, бидгат дисә, аларга күп җаваплар бирә алабыз. Ләкин пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бу көненә хөрмәт күрсәткәнме? Әлбәттә, күрсәткән. Ассызыклап күрсәткән. Чөнки Муслим җыентыгында шундый бер хәдис килә, бервакыт Пәйгамбарыбыз салләллаһу алейһи вә сәлләмгә дүшәмбе саен тотыла торган ураза турында сорау бирделәр. Һәм Пәйгамбарыбыз салләллаһу алейһи вә сәлләм ничек җавап кайтарды? Чөнки бу көнендә мин дөньяга килдем, дип әйтте. Ягъни бу минем туган көнем, дип әйтте. Туган көнем булгачыннан мин ураза тотам. Ягъни гыйбадәт белән ассызыклап күрсәткән иде сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Тагын бер мисал, тагын бер дәлил. Бер мәлгун кеше бар иде, Абу Ләхаб. Мәлгун кеше. Аның турында Аллаһ субхана ва тәгалә бер сүрә дә җибәрде. Тәббәт йәдә әби ләһәби вә тәб, мәлгун кеше, җәһәннәмлек кеше. Ләкин шуңа карамастан, Бухари җыентыгында аның турында бер хәдис бар, шуңа карамастан, җәһәннәмдә дүшәмбе саен аның газабы җиңел булачак. Ишеткәнегез бар бит? Нигә алай? Чөнки ул бер тапкыр Пәйгамбарыбыз салләллаһу алейһи вә сәлләмнең бу дөньяга килүе турында хәбәр алгач бик шатлана, Бу хәбәрне китергән Суәйбыны азат итә, бер сарык чала, ягъни шатлыгыны белдерә, шул нисбәттән дүшәм, елда бер тапкыр түгел, ә атна саен аның газабы җиңел булачак. Күрдегезме? Ул динсез кеше, кафир кеше, ә без мөэминнәр буларак, пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең килүенә шатлансак, монда нинди гөнаһы була? Тагын бер дәлил, Аллаһ субхана ва тәгалә үзе куша безгә. Юнус сүрәсенең 58 нче аятендә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә, Куль бифадлиллаһи вә биррахматихи фәбизалика фәльяфраху. Әй Мухәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм, әйт аларга, Раббыбыз безгә бер фазыйләт биргән булса, бер рәхмәт җибәргән булса, фәбизалика фәльяфраху, шуңа мөэминнәр шатлансыннар, ди. Ягъни, кыскача гына әйткәндә, Раббыбыз безгә бер рәхмәт бирә икән, без шатланырга тиеш булабыз.

Ягъни иң олы, иң зур рәхмәт ул да булса пиамбарыбыз салләллаһу алейһи ва сәлләмнең килүе. Ва ма кана Аллаһу лиюазибахум ва анта фихим ва ма кана Аллаһу муазибахум ва хум ястагфирун. Ике шарт бар. Кемдер шундый сорау бирә, безгә нигә афәтләр килә, кайгы хәсрәтләр килә? Раббыбыз субхана ва тәгалә әйтә, ике сәбәп булса, бу кайгы хәсрәтләр сезгә килмәс. Беренче чиратта, Ва ма кана Аллаһу лиюазибахум, Аллаһ сезгә беркайчан газап бирмәс, ва әнтә фихим, әй Мухәммәд, син алар арасында булганда. Ва ма кана Аллаһу муазибахум, алар, Аллаһ беркайчан аларны газапламый, ва һум ястагфирун, әгәр дә алар истигъфар кылсалар. Әгәр дә тәүбә кылсак, истигъфар кылсак, Аллаһ субхана ва тааля беркайчан да безгә газап бирмәс.

Ул Аллаһны күргән шикелле гыйбадәт кылуын, аны күрмәсәң дә, бу мәгънәне барыбыз беләбез. Ләкин вакыйф икенче җирдә кылсак, Фәин ләм тәкун, тук монда тукта, тәраху, Фәин ләм тәкун тәраху, син булмаганда гына аны күрә аласың. Синең әнәният, горурлык, тәкәбберлек юкка чыкканда гына Раббыбызны, ягъни җәннәткә кереп Раббыбызны күрә аласың. Фә ин ләм тәкун, син булмаганда гына, тәрагу, аны күрә аласың, ди Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм. Һәм Абу Ләхаб бервакыт Кагъбатуллаһ янына килеп шундый бер дога кыла.

Мине туры юлга бастыр, әй Раббым, дип әйтергә тиеш. Ләкин ул нәрсә дип әйтә? Фаамтыр хиҗаратым минәс сама. Күктән ташлар яудырып безне үтер, әй Раббым, дип әйтә. Миңа шундый хакыйкат кирәкми, дип әйтә Абу Ләхаб. Ягъни тәкәббер булсак, гафу ит мине дип әйтә алмасак, Раббыбыз безгә җәза җибәрер. Аннан соң беренче чират аятта нәрсә дип әйтә? Ва анта фихим. Син алар арасында булганда гына безгә бернинди җавап килмәс. Бер җәза килмәс. Пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм китте бит бу дөньядан, китте. Шулай дип беләбез. Ләкин аның сөннәте яши. Аның сөннәте яши. Монда тасаввуфи башка бер мәгънә бар бу аятьтә. Пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм безнең арабызда ме әле юк? Исәнме, юкмы? Бер хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм болай дип әйтә, Кем миңа бер салават китерсә, Раббыбыз миңа рухымны кайтара, хәтта мин аңа җавап бирермен. Бу хәдисне беләсез бит? Ягъни бер кеше миңа салават укыса, миңа рухым кайтарыла, мин бу кешегә салават укыйм. Без көн саен ничә тапкыр салават укыйбыз? Ничә миллион мусульман көне төне салават укыйлар. Һәрбер биш вакыт намазыбызда да Әссәләмү алейка әйюһән нәби дип әйтәбез, шулай бит? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә җавап кайтара. Мәдинә Мунавварада секунд саен, мизгел саен һәрбер кеше пәйгамбәребезгә Әссәләмү алейка йа Расулуллаһ дип әйтә, шулай бит? Димәк, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям мизгел саен, секунд саен җавап кайтара. Димәк, ул исән, димәк, ул безнең арабызда, җәмәгать.